Әйткән сүзе им булды, өч яшендә аталык остаздан китап башлатты, дүрт яшендә дан булды, фирасәте фаш булды, биш яшенә килгәндә Җантимернең биш угыл, бишенә дә баш булды. Алтысында ат менде, җидесендә җәя тартып, җиде тотам ук атты, сигез-тугыз булганда, сигез тукмак сындырып, туң тимергә кул орды, Унга җитте, ул булды, Ул ни дисә, шул булды, Чүлгә чыгып басканда, Чүл ярылып юл булды, Тауга чыгып басканда, Тау сыгылып уй булды, Унберендә бер булды, Уйпыксыз чишән ул булды, Уникегә җиткәндә, Алпамыштай ир булды. Ир булгансың, җир булыйм, Иңсәм җиргә тисен дип, Ил игелегем күрсен дип, Асраган Чал бабам, Ул да игелегем күрсен дип, Тауда ятты, тай бакты, Кырда ятты, куй бакты, Елкы бакты, кыл булды, Өстендә ямар тун булды. Башы белән баш булды, Атагы белән дан булды, Түрәсе белән фаш булды, Ятимнәргә яр булды. Идегәй андый ир булды, Аты юкка ат булды, Чүлләгәнгә су булды, Адашканга юл булды, Ялгызга ясак, Җәяүгә таяк ул булды. Ундүртенә килгәндә, ундүрт дауны бетереп, түрәсен биргән ул булды, унбишенә килгәндә, туксан башлы урданың туксан углы бер булып Айдалыга килгәндә, алар белән ант тотты. Керәшеп берең мине екса, уныгыз миңа баш, диде. Кушагын алып туй итеп, анда мәйдан күтәрде, туксан башлы урданың туксан углы җыелып Идегәй белән көрәш тотканда, екса ега белмәде, чалса чала белмәде, Барын екты Идегәй, еккан береннән тун алып, айдалага өйдерде, өеп салып Идегәй өстенә менеп тайчанды, Туктамыш хан тәхтенә мин мендем дип яр салды. Аннан әйтте Идегәй, Анау килгән ак атлы ул Туктамыш хан булса, Алдында баш имәгез, Үзе сәлам бирмәсә, башлап сәрәм бирмәгез. Туктамыштай олы хан Акбүз аты астында, лачыны ияр кашында, җилә җитеп килгәндә, анда күрде айдала, айдалада туксан бер бала, туксаны торыр яланбаш, ул туксанның эчендә чалкаеп утырыр бер бала. Азамат ир Туктамыш килә җитеп килгәндә, ул 91 тик торды, торып бер баш имәде, иңкәеп сәлам бирмәде. Туктамыш тай Олы хан анда торып мына әйтте, Туксан бала айдала, туксан булып бүз бала, бүз балалык итә белмәдең, башлап сәлам бирмәдең, ханыгыз булган минме өлкән, әллә юкса сезме өлкән? Анда әйтте Идегәй, Башта булсаң син өлкән, аякта чыгар без өлкән. Әйтеп бирсәм, ник өлкән туксан башлы урданың янымда туксан баласы, шушы туксан баланың яшен санап салсам мин, анда чыгар без өлкән. Өлкәнне өлкән белмәгән, башлап сәлам бирмәгән, ул да булса ханиям, син икән ай, син икән! Азамат Иртуктамыш анда уңга әйләнде, анда сулга әйләнде, әйләнеп җавап тапмады, Хансарайга кайтып килгәндә башыннан уе китмәде, Урынында ятты-ятмады, Өч көн күзен йоммады, Өч көн йокы татмады. Кыр башында айдала, Айдалада утырып туксан бала Эчендә Идегәй булды бер бала. Башы белән баш булды, Атагы белән дан булды, Түрәсе белән фаш булды, Ятимнәргә яр булды, Аты юкка ат булды, Адашканга юл булды, Карыны ачканга тамак ул булды. Айбалталы Дермән би, Дермән улы Урман би, 90 бала эчендә каракчылык кылган би, балалар менгән таяк ат аны урлап тотылды. Түрәсен моның бир диеп, Айдаланың 90 бала кулын килеп кушырды, Урман бинең кашына тыра килеп Идегәй кулдан кылын тоттырды, кылдан кыл җеп тактырды,

Туктамыш торып анда әйтте, Эй, Дермәнби, Дермәнби, шушы торган кыбыгыл ни кылса да рас кылган, сүзем белән бер кылган, мин аңа түрә бирә алмам, Айдалада утырып ундүрт дауны бетергән, туксан бала эчендә бәйге тотып дан алган, туксанына баш булган, түрәсен биреп фаш булган, ул ни кылса рас кылган, кыбыгылдай баланың түрәсенә чыга алмам. Кобыгылга ана әйтте, Эй, кобыгыл, кобыгыл, сараемда кал, диде, өстеңдәге иске тун, ул туныңны сал, диде, яурыннары каймалы, төймә бавы тартмалы ал-кара кыш тун бирим, бу тунымны ки, диде, чың-чың иткән чын йөгән, чыңлатканда караган, токымы тулпар яралган тимгел-чуар ат бирим. Ул чуарны мен диде, күн давылбаз так диде, җил карамый җил диде, асыл шыңкар кыш бирим, күл әйләнә чөй диде, бер бите айдай балкыган, бер бите көндәй салкыган, былгардайын былкыган, җөфардайын аңкыган, Айтулы атлы ару кыз, җаның сөйгән яр булса, туеңнан туең кылдырып, аны да сиңа бирием, куйныңа алып сөй диде. Кырымнан кыйың дау килсә, түрәсен аның бир диде, Кырымнан калын яу килсә, кобыгылым аны кыр диде. Анда әйтте Идегәй, Атың булса, багамын, утың булса, ягамын, мин яхшыга яхшымын, мин яманга яманмын, кул биргәннең колымын, хезмәтеңдә каламын. Торып килеп Идегәй хан ни бирсә аны алды, ал-кара кш тун икән, кияренә аны алды, тимгел-чуар ат икән, менәренә аны алды, күн давылбаз бар икән, төяренә аны алды, асыл шоңкар кош икән, чөяренә аны алды, бер бите айдай балкыган, бер бите көндәй салкыган, болгардаен болкыган, җфардаен аңкыган, ай тулы ару кыз икән, Туеннан туен кылдырып, сөяренә ан алды. Кырымнан кыен яу килсә, дауны кырды Идегәй, Кырымнан калын яу килсә, яуны кырды Идегәй. Туктамыштай олы хан Идегәйнең көнендә яу белән даудан котылды. Сарай дигән калада дүрт дәрваза бар икән, икәве бикле булганда икәвен ачык куйдырды. Береннән килгән кәрваны береннән чыгып бетә алмый, быҗрасы бөтен алкадай боралып килгән мал булды, Туктамыштай олы хан Идегәй ирнеңкенендә ил казнасы бай булды, биләгәне кол булды, әйдәгәне мал булды, җәеп салса көмешен җәйрәп яткан күл булды, өеп салса алтынын Әлдермештәй тау булды, ашаган казы ял булды, эчкәне сары май булды, Әмма Идегәй үзе кем, анысын белмәс хан булды. Кадыйрбирди яшь солтан Туктамыштай хан улы, ул биләүдән чыкканда, хан ханәше Яникә анда игезәк кыз тапты. Ул кызларны тапканда, Туктамыштай олы хан аналыклар алдырып, сан сөяген бактырды, хан казнаны ачтырды, көрәкләп тәңкә чәчтерде, ханнан ханны җыйдырды, бидән бине җыйдырды, Ту бияләр суйдырды, Утыз көн уен кылдырды, Кырык көн туен кылдырды. Олы кызы айга тиң, Атын куеп ханәкә, Кече кызы көнгә тиң, Атын куеп көнәкә, Күңелен анда тындырды. Туктамыш тай Олы хан куйдан куен суйганда, Туйдан туен кылганда, Иргәйнең алганы, Кагып түшәк салганы, Айтулы ару кыз икән, Аның да җитеп ай көне, Ай ярлыкаеп кен тулды, Ат башыдай ул тулды. Ул туганда Идегәй аталыклар алдырып, сан сөяген бактырды, алтыннан чөмәк уйдырды, көмештән төбәк койдырды, кыр кураен семәк иттерде, кыр курае каты булыр дип, алтыннан семәк кылдырды, ту бияләр суйдырды, Туктамышның сансыз кыл барын-югын җыйдырды, ялгызыма алкыш тисен дип,

күңелен шунда тындырды.
Идегәй достаны аудио китабы Миллиард татар редакциясе һәм Китап радиосы уртак проекты. Татмедиа агентлыгы һәм акционер җәмгыяте ярдәме белән эшләнде.